Eya ma medo gbe na ame sia ame va agbe ŋkeke ƒe aʋa la dzi. Egbe nu sue ɖe ko me magaƒo nu tso hã le mɔ dzi. Aa yi nye mele gbɔgblɔ be nu dzra doɔ me ɖo. Edu me dzadzra ɖo ɖe mele gbɔgblɔ na mi be enu yi egoe kpɔe le. Nu kae? Evelia, ne ekpɔ ŋgɔgbe ɖaa, ekpɔ be evelia ma le ŋgɔgbe ɖaa, mazɔ mayi ɖe fi ma, egoa ya ƒe nyame eya me maƒo nu tso. Ne ekpɔ me ɖi ele me, hã eɖi ele me, ne ekpɔ me ɖe eɖi ele me. Mafia na ɖe wo be mitɔ, mitɔ dzɔ eŋu, eŋu miabo bus stop enye ya. Hmm. Bus stop ɖe enye ya. Le bus stop kpɔ ɖe. Hmm? Bus stop ƒe advertisement yiwo le wɔ tso coronavirus ŋu wa. Ame sia ame le ekpɔ, ele zie me kpɔa. Wobe meganɔ fiu, ame ɖeke meganɔ fiu. Tsa mi ame etɔ̃ ate ŋu anɔ eme. Vɔ fifi la, wobe ame woame eve. Exɔ yiwo tu ema mate ŋu mage ɖe eme fifi la ne nakpɔe ɖa. Akpɔ ya tse sigbe ke. Ahan, sigbo le ema. Mage ɖe eme. ne nakpɔe. Aha, ta ne mebe matɔ akpa ʋee, ne ekpɔa two meters distance, ne wònye be ame ɖe ava tɔ le fiyɛ ma, ego ya nye mekpɔ ƒonu tso ŋu lo, ego yi ke nya gblɔm le nye mekpɔ ƒonu tso ŋu. Zikpuiawoe ma. Aha, woanɔ anyi, adidi eme, air condition le teƒea, air condition ema, camera tsɛ le, meye ɖeko wowɔ teƒea o, fire extinguisher ema, wodzra teƒea ɖo. Vɔ meya mava yi ƒonu tso egoa ŋu, ego ƒe nya eya me.

Hum, mezɔ me yie ɖe egoa gbɔ. Ego evelia nyea, mebe edu ya me ɖe adudɔ kura tse ne be yeadɔ ye ɖe ne wolé wòle adudɔ ele adudɔ dɔ le xexe wa edu agba. Ne wolé wòle adudɔ dɔ le xexe ɖe edu agba. Eya ɖeko ma ma ma mawɔ short one ɖe ego evelia nyea. Hum, ego evelia ɖe eya nyea.

sigbe koe dzo le 24/7 mi be no dzra doa me do you have to fix the country mi dzra voter regime do na mi mi de dzo doa me mi de akadi doa me dunsɔ ne ti mi tasi dunsɔ wɔwɔ le doa me this is what we are talking about ele doa me kɔ 24/7 safety maintenance wo pete wo le mi

Ɛɛ, mele rekɔdi ewɔ da ɖɛ magblɔ be ne medidi ƒe adoma le six minutes ɖe koe. Ego yi mikpɔ le fi ma ɖe, nu sue yi le eme koe nye be nu ka? No, no, no, ne, ne wònye be eta le nu me na wòe ɖe, nàva yi de kɔ ɖe go ma me. Ego ame eve, ɛɛ, makpɔe ɖa ne kamera ate ŋu alé eya nye ma le anyigba le fi ma. Evelia ɖe, nane tui le fi, anye ne makpɔe kɔ fia wòe. Ahan. Eya ko gblɔ mí le, ne wodzra dɔ me ɖe, when they put the system in place, ne ame ɖe wu da vɔ ɖe, míalée. Aleke míawɔ alée? Enu yi awɔ míate ŋu alée nye be, government be megatu ta ɖe xexe o. Ya wòkɔ dustbin kɔ da ɖe, dustbin ema. Ebe megatu xa ɖe, megatu eta ɖe xexe o. Megado aɖuɖɔ ɖe xexe o. Ya wòkɔ ɖe enu ma ƒete kɔ da ɖe. Ta ne wòkɔ eya kɔ da ɖe na wòe vɔ ɖe, hafi nètui ɖe, ekema ele wòe. Eya mi le gbɔgblɔ be dumetɔwo ne wɔ, naƒe politician woe ne wɔ. When you put the dustbin for us to put dustbin the the the the dirty things inside. System ma le dɔ wɔ ɖe. Ne ame ɖe kɔ nane kɔ de gutter me ɖe, míate ŋu alia amia zɔ. Eya kɔ gblɔ mee, Agbee ne vivi mebe ame ɖewo le dziƒo tum. Kpɔ mɔdodo yio mi kpɔ eʋuwo le toto fufu la, me naɖeke yio lo. Emɔdodo mawe ɖe, eh, emɔdodo mawe ɖe. Megblẽ aƒo dzi ɖe do. I don't know how I can explain it. Ɛ? Míaƒe mɔdodo le fi ɖe, megblẽ aƒe wodzrae ɖo. Nyateƒe gblɔ mele na wò. Wona eƒe emɔdodoɔ ta ne eƒe nya do ko whether it is egblẽ alo megblẽ o, they will fix it. Eya gblɔ mi ɖe, ta míaƒe ame tsitsiwoe ɖe, ne wokpɔ be ɖeviawo le nyɔnyɔ, ne wokpɔ be míle tsitsi na ɖeviawo be ɖe, Ee, dziƒo mele teƒe ɖe ko anyigba dzi ya le. Ame ɖewo dziƒo bus stop enye ame le. Look at, look at the environment. Look at the bus stop. Look at the bus stop with fire extinguisher. Fire extinguisher ye anyima le anyigba le kuma. Light le fi 24/7 mebe AC me mele. You cannot enter into any apartment without AC in Dubai. Hade dzoxɔxɔ ta. Ta ne ekpɔ glas, glas xɔ me me ya me le. Glas xɔ me nye ya me le. Ta ne ekpɔ me le fi fifi la, eme le nu ƒo kplo le. Nyateƒe gblɔ me le na wɔ. Nyewo kamera ma lɔ ma trɔ wo ŋku me. Anyi ne ma trɔ kamera wo ŋku me haɖe me dze rekɔdi wɔwɔ le edzi ta. Nɔvi lɔlɔ wɛ. Agbe ya mi be ni vivi. Ehe. Enye devi le cici gbɔ va ɖe. Me le cici na wɔ be ɖe. Anyi gbadzi ye nye dziƒo. Dziƒo me le teƒe ɖe ke wo. Amewo no tasi wo beble, amewo no tasi wo fuflu. Sɔfo wo nye ma, eble wo dii, xɔ wo gakɔ du. Ya wo ya ne gala fɔ zɔ le yayira xɔ kple susu be ne ku ɖe ne nava yi zɔ le sika dzi. Ame yibɔ, wo ma kpɔ sika dzi azɔ. Nyateƒe gblɔ me le na wo. Wo ma kpɔ kpɔ Toyota hybrid. Eya nye taxi mí le zazã le doa me. Toyota hybrid eya nye ŋui mí le zazã. Taxi mí le zazã ma. 24/7 AC le eme. 24/7 camera le dɔ. Wo wallet ma bu adi do kpo. This is what we are calling system. Mebe ɖe míaƒe dukplɔlawo ɖe wonye ame ɖeke mele ŋunye o ya ta nye ya mele aƒa do le fi. Ame ɖeke meli o, zikpui evelia ma, mía ame tsã, mía ame etɔ̃, mía ame ene míate ŋu anɔ eme. Vɔ fifia wobe ame eve ko ate ŋu anɔ eme eya ta mikpɔ zikpui ɖe. Míaƒe safety ye ma. Mexɔ se be ne womekpɔ nyewo quarantine video akpɔ o quarantine video. Meƒo nu ɖe eme ƒaa hemi nɔ ŋu me yie ɖe game quarantine. Mewɔ video ɖewoe ɖeko nye medi be ma upload woe o. Nuɖuɖu yɔ ƒete mi va yi du le quarantine le fima ƒete me wɔ ƒete but nye me di be ma upload wɔ ye ya ta ko me da asi le wo wo ga le ahan vɔ nu gblɔ me le nye be de agbea ne vivi the system is working enye devi le tsitsi gbɔ va de dziƒo me le teƒe ɖe ke o o ma ku va va zɔ le sika di tsi na tɔ kple nɔ wo be de ide kuku ne lo no na agbea ne vivi na wo le fi

Eyi gblɔ mi ko ma no dza dua me do na kpɔ vua ma. E vua me kɔ efi tse safety le me lo. Me de kanye ya le zidi. Ame le ke ma tuwa no fi o. Mhm. Me de ka le zidi. Me vu lo lo da gbe ya ko me bia na vue ko. Me bia da gbe na me sia me tse. Ne nya me ye ne va mo ji ja gbe na subscribe ne subscribe na ma video fra me no vi. Mhm. Mi di be agbe ne vivi ya ta ko mi va mo ji. Me vu lo lo we mi ano kame.